Jiena l-ewwel maduma li għamilt f'ħajti meta kelli 36 sena. Bażikament meta dħalt biex tal-madum, kont qed nirranġa djar u mort nordna xi madum. U kienet diffiċli li fil-verità kien hawn Għaw ieħor jaħdmu. Jiena Robert Lija, xogħol propja huwa nagħmel xogħol ta' restawr u konservazzjoni fuq il-ġebla. U dan l-aħħar 11 sena bdejna nagħmlu x-xogħol tal-madum Malti. Fit-2012 kont qed nagħmel xi xogħlijiet il-belt fuq xogħol qadim U mort nordna xi madum Malti. U dan il-madum Malti minn fejn mort nordnaħ kien ċertu wieħed ġew Camilleri li kellu il-Malta Tiles tiegħu sewwa li kienet mill-familja tagħhom kienet għal snin twal mhux ħażin għalli li m'għandux min jaħdem warajh. U minn hemm tħajjart jiena biex nibda nħajru biex ibeħħieli. Jiena dak kont nara ħant il-ġifen quddiem il-knisja ta' San Pawl, aħna mdorrijin filgħodu ngħaddu nieħdu te jew kafè, ngħidu kelma bejnietna qabel nibdew naħdmu, din l-idea li nieħdu te filgħodu jew kafè, bdiet minn mal-imgħallem tiegħi jgħidu l-użanza. Għax jiena ngħidilha użanza ġiet issa llum il-ġurnata. Ejjen aħna mal-imgħallem konna, jekk konna nkunu tnejn, tlieta min-nies, anke jekk ikun sar il-ħin, konna ngħaddu nieħdu kafè jew te, ngħidu dik il-kelma flimkien u mbagħad immorru nibdew naħdmu. Allura jiena bqajt nipprattika di t-tip ta' użanza anke jien mal-ħaddiema tiegħi. U dal-persuna jiena kont narah hemm kuljum, Kont insellimlu jew ngħidlu bonġu, imma però ma kontx naf li dan jagħmel il-madu Malti. Wara li sirt ħbib ma' Joe Camilleri jiena u bdejt nipprova nġielu biex ibeħħieli, dejjem jgħidli u le issa naraw u ndommu itella u jniżżel insomma għaddew xi sitt xhur. U jiena kont ngħidlu Joe, fiex ħa nagħmlu u issa naraw u issa naraw. Darba minnhom ġie fuqi u qalli hemm xi garaxx viċin il-garaxx tiegħek, qalli għax naqasli daqsxejn ix-xogħol, qalli u nixtieq insib garaxx naqa' b'kejla irħas. U jien għedtlu iva ta għedtlu hemm insiblek garaxx ħdejja. Meta jiena staqsejt lis-sid il-kera biex Joey jkun jista' jibda jopera minn hemm, lil sidu għedtlu dan ħa jibda huwa bi iħallas il-kera u mbagħad ħa nkompli jiena. Għax erbgħat ijiem oħra tiġi tiegħi. Xtaqtha daqshekk b'saħħa għax jiena nħobb nippreserva li kienu qed jagħmlu ta' qabilna u bdejt nara li fiha potenzjal, potenzjal li fiha Li inti qed tippreserva xi ħaġa u qed iżżomm it-tradizzjoni ħajja. Dik iż-żmien kull ma kien hawn xi tnejn min-nies jaħdmuh il-madum Malti. Rajtha hija ħasra li sena qisha ħa tintelaq. Wara li għadda żmien, irnexxieli nikkonvinċih biex huwa ibigħ ħieli. Kien il-21 ta' Settembru ta' 2012 u jiena kont qed nagħmel service service li l-kompressur tal-jackhammer kont qed nibdillu xi żjut u filter għax kont sa nkun niġi bżonnu. U jiena ċempilli għalli jisma għalli jekk itrida għalli ejja u niftehmu uħuda. Għetlu għarrejt, għetlu miftemin, għetlu ħaniġi u niftehmu fuq l-affarijiet li hemm bżonn. Ftit ħin wara iċċempilli oħti żgħira U qaltli Rob, qaltli ejja naqra sad-dar, qaltli għax missieri ma nafx kif qed narah. Fil-fatt kienu tawh erba' strokes xulxin. Dina isa kienet kellha tkun maħluqa għalija, kellha tkun. Għax l-ewwel kont narah għand il-ġifen jieħu kafè filgħodu nsellimlu. U mbagħad għamilna perjodu iqattali qalbi biex ibeħħieli. Wara meta ddiċieda kien fl-istess ġurnata kienet inqalgħatlu l-problema missieri. Ġifieri qisu kollox ma' kollox fl-aħħar mill-aħħar x'ħin taqqad kollox. L-ewwel ma minna rajna daqsxejn il-proċedura kif isir il-madum għax jiena qatt ma ħlomt f'ħajti li jiena ħa nagħmel il-madum. Jiena u ħaddiem ieħor. li llum għadu, għadu, sal-lum il-ġurnata għadu jaħdem miegħi. Dik il-ħabta konna għadu jaħdem fuq ix-xogħol tal-ġebla fuq barra. Saqsejt lilu wkoll jekk għandu x'interess li jitgħallem jagħmel il-madum, qalli li iva, u flimkien jiena huwa u Joey itgħallimna il-mod kif nagħmlu l-madum. Se ntendi, ma qbadniex u bdejna nbiegħu il-madum mill-ewwel aħna. L-ewwel rajt it-tip ta' materjali, ħdimna biex inġibu materjali iktar primi, kuluri, għamilna daqsxejn riċerka biex naħdmu fuq kuluri fejn ma jiffejdjawx u ma kemm jista' jkun inti tibda tipprova tipperfezzjona u għadna qed nipperfezzjonaw sal-ġurnata tal-lum biex isir ix-xogħol. U għamilna l-ewwel qisu tliet xhur erba' mindu bdejna nagħmlu l-madum. Kollu training. Fil-fatt aħna dendilthom bħala kampjuni fil-garaxx. Meta wieħed iħares lejn id-dar Maltija tal-imgħoddi, jinnota li l-pavimenti kkuluriti tagħha kienu jkunu mżejnin u maħdumin mill-isbaħ. Jista' jkun li dawn il-pavimenti kkuluriti kienu ispirati mill-możajk li konna nsibu fil-vilel Rumani. Żgur li l-paviment tal-knisja konventwali ta' San Ġwann fil-Belt Valletta kien wieħed milli jispira lill-Maltin biex jikkupjaw il-pavimenti fid-djar tagħhom. F'xi palazzi konna nsibu madum maħdum fil-majolika li x'aktarx kienet tinġieb Malta minn Kaltaġirone fi Sqallija, jew Ġerace fil-Kalabrija. Dawn il-madum tal-Majolika kienu xi ħaġa sabiħa ħafna u lill-Maltin għoġbithom sew
il-modum tas siment beda jisir popolari nistgħu ngħidu mill-1850s il qudiem meta bdew isib bdew jirvaw isibu mod ieħor kif jieħdu l-istess diżinji tal-madum ta' ċeramika li kien Ovvjament isir jitpenġa bl-idej u jinħama, imma a cheaper alternative. U s-cement tiles kienu solvi dik il-problema. Is-cement tiles huma preżenti madwar id-dinja kollha li jagħmlu il-madum differenti minn pajjiż għal ieħor huma d-diżinji u forsi metodi differenti li jużaw, però as a whole bħala materjali li jużaw, bħala metodu u bħala machines li jużaw, huma kollha l-istess u vera simili, li mbagħad tinduna li ċertu pajjiżi forsi jkollhom ehm, diżinji li jkunu aktar biżi, però mbagħad issib diżinji komuni wkoll. Eżempju, ġieli rajt diżinji hawn Malta li rajt bħalhom f'djar ġo Spanja jew anke l-Ingilterra. Forsi xi ħaġa li hemm differenti wkoll minn pajjiż għal ieħor hija l-ħxuna li nnutajt li hawn Malta bħala madum aħna Tinħadem iħxen minn li s-cement tiles il-Vietnam li huma irqaq. Dik fuq dik hemm differenza mbagħad. L-imħabba għall-arti u l-antikità inħolqot minn meta kont immur mal-papa għax-xogħol. u kien idaħħalni f'palazzi u nara l-iskultura mal-ħajt, dejjem nara nara paintings antiki u nibda nirrifletti ngħid il-latbo in-nies kemm kienu bravu l-artisti x-xogħol li daħal fih allura matul iż-żmien iktar ma tara dawn l-affarijiet ovvjament tara l-missierek ukoll jaħdem tibda tapprezza dawn l-affarijiet li ma ġewx mix-xejn li hemm hemm sena hemm sena warajha u hemm id-dedikazzjoni warajha. Allura meta tibda tiskopri metodi ġodda, inti mingħajr ma trid tibda tinteressa ruħek u tapprezzhom ħafna iktar. Jiena kont noħodhom il-garaxx biex jiġu nipprova rrewwimhom. jitgħallmu kif jaħdmu, fil-fatt kienu jekk illum il-ġurnata tgħidilhom biex jagħmlu magħduma, huma jagħmluha magħduma.
Niftakar nipprova, ma niftakarx l-ewwel magħduma vera, niftakar l-ewwel darba però li rajthom, niftakar kien daħanna f'garax il-papa kien vera żgħir nara l-ewwel ma kont rajt ma kienux il-magħdum bid-diżinn, kien il-magħdum il-plejn u kienu kienet art kollha checkered, kienu għamel xi tapit żgħir, u kienu kollha kuluri differenti, u niftakar li nitla' fuqhom bint nilu l-lada, u mbagħad niftakar l-ewwel diżin li rajt kien is-salib ta' Malta. Meta kont żgħira għandna qishom trolleys, qishom scooters jidhru, imma mbagħad ovvjament il-base huwa vera kbir, u jiena u ħuti konna nitilgħu fuqhom u min-naħa l-oħra tal-works mill-ewwel sal-aħħar sejrin lemmu law u l-oħrajn jibdew jaħsbu li ħantajru kollox u aħna mgħaddejjin. It-tifla tidher interessata ħafna, fil-fatt jiena wkoll nafda ħafna fuqha għax ġa qabdet tagħmel xi xogħlijiet hija bħal stimi, tibda titkellem mal-klijenti. Jgħiduli Ma zom, inti tagħmlu l-madum għax tqilu biex tagħmlu. Ridlhom vija, ridlhom issa kemm tidra fem, jiena ma jirnexxilix nagħmel x'ħamsin ta' kuljum, forsi nagħmel tnejn wara xulxin, imma importanti ħafna lija li jekk jiena qed naħdem fih ix-xogħol li jiena naf nagħmlu wkoll u naf il-proċess daqs daqs il-papa tiegħi eżempju. Però għandi tan-nofs eh, Gabriel Darba minnhom meta kien qiegħed l-iskola kien ħadnilu video qed jagħmel maduma u għallhom jiena la nikber ħansir nixtieq insir tile maker. Dikinhar huwa jisu naħseb ħaxok għax ħafna tfal jisu id-dieħku daqsxejn bih. Illum il-ġurnata biddel femtu, issa ma nafx hekk kienx Dik ir-raġuni, imma he biddel fehmtu. U mbagħad għandi t-tifel l-ieħor, Isaac, ehm, dan ehm, jiġi għajnija tkun nar ta' sibt, imma għadni ma nafx eżattament ehm, jekk hux ħajkompli da xogħol jew le. Imma naħseb jiena li jidher li huwa interessat ukoll. Il-maduma fiha tliet materjali ġo fiha. L-ewwel fażi hija l-mastik li huwa magħmul minn siment u kulur jew inkella siment abjad waħdu sewwa imħallat ma' trab tal-irħam. It-tieni wieħed huwa l-putrax li dan huwa ramel niexef ħafna mas-siment. Dan huwa għal fuq il-maduma biex jixbet l-ilma tal-ewwel fażi, jixbet l-ilma tal-mastik. Wara ttieħ il-miranġ. Il-miranġ huwa ramel niedi bis-siment biex inti ttieħ it-tielet fażi. Mbagħad wara ddaħħalha fil-pressa. Wara li ddaħħalha fil-pressa, toħroġha, toħroġ il-maduma, taqlagħha mill-kwadrant tagħha u tagħmilha fiċ-ċistun, fil-kaxxa tal-ħadid. L-għada, dik il-kaxxa li inti jkollok il-madum ġo fiha, titfagħha għal ċertu ħin ġo l-ilma. Ir-raġuni hija biex hi tassorbi l-ilma sewwa u mbagħad tħalliha tkompli tinxef bil-mod. Intellgħuha mill-ilma u npustjawha fir-rekkijiet. Ġieli meta nkun hemmhekk ġurnata sħiħa s-Sibt speċjalment, xi narahom li jridu jitellgħu l-madumni, ngħid ħamur ngħinhom ovvjament biex inlestu iktar malajr u jkollhom l-għajnuna. U jagħmluli le le le, tista' tibqa' hemmhekk issa nagħmlu aħna u ngħidlhom hija jekk kapaċi jiena nagħmlu wkoll.
Importanti ħafna li l-madum tħallih jinxef sewwa. Bħal eżempju anke meta tiġi biex torku, jekk jiena ntik maduma llum, u ma tkunx nixfet sewwa, sewwa, din inti mort poġġejta u rokta u ma tkunx tellet is-saħħa li jkun hemm bżonn. Allura l-maduma hekk kif f'dak il-każ tiġi fraġli, ma tkunx tajba. Allura trid il-ħin tagħha biex tinxef. Minn tal-inqas, minn tal-inqas, iridu jgħaddu erba' ġimgħat minn fuqha biex inti taqbad torroka l-maduma. Il-proċess tad-disinn huwa l-istess kif spjegajt meta inti daqslikieku qed tagħmel magħduma solida. Sewwa? B'differenza li inti trid l-ewwel tara x'kuluri għażel il-klijent, trid tħalltu mas-siment, tgħarblu għal tliet darbiet, u mbagħad wara jitħallat il-proporzjon mat-trab tal-irħam. Bħalissa għaddejjin minn fażi għal blu u l-isfar. U mbagħad fl-istess ħin ikollok il-klijenti li li jkunu jridu iktar kuluri tradizzjonali. Ovvjament l-isfar kien jintuża ħafna però l-blu u l-isfar ma tantx kienu jintużaw flimkien, ma tantx tara blu meta tħares lejn il-kuluri li hemm preżenti. Wara li tkun ħallat il-kuluri bl-għażla dejjem tal-klijent, Sewwa, tibda l-proċess li tibda taħdem il-maduma. Sewwa? Trid toqgħod attent inti u tferra' bil-kazzolora jew bil-flixkun ukoll għax irid insibuna ħafna iktar komdi biex nimlew u jkollna inqas xogħol difettuż. Trid toqgħod attent li inti ma twaqqax kulur ġo kulur, trid tagħraf tnaddfu u trid tara jekk inti l-maduma ħarġet b'mod difettuża, trid tagħraf u twarrabha. Madumma mhix tkun difettuża li għandha inqas saħħa mill-oħra. Li aħna ngħidulha difettuża jew tkun waqgħet qatt raġel ieħor. Fhemt jew affarijiet hekk ikunu mhux tkun inferjuri l-maduma eh, ma tkunx għalina ma tkunx toġobna. Issa peress li huwa xogħol manwali, ħafna jgħidulek anzi sabiħa jkollok xi ħaġa b'difett. Imma aħna jew forsi daqsxejn fissati iktar, aħna nippruvaw li dan ma jkollniex. Jiena minn dukon żgħir kelli dik in-namur biex jiena naħdem fuq ix-xogħol tal-ġebla. Fil-fatt meta kont qiegħed l-iskola, dik il-ħabta ridt immur l-iskola tal-ġekeb jiena u l-kors kien għalaq. U mbagħad jiena qbadt u għażilt sena oħra minnaru jiena ma kont inħobba. Għazil ta' automekanik kont u kont mort Umberto Colosso. Imma xorta bħal speċi marbaċ qalbi maħħa. Umbat fitxejt xogħol li jiena mmur naħdem fuq dak ix-xogħol. Bdejt naħdem ta' eta zaħira, malli mallem, ċertu wieħed fil-farruġa, illum madux maħna, imlaqqam bħala l-matarazz, u bdejt fuq ix-xogħol tal-ġebla. Dejjem kont naħdem fuq xogħol qadim u minn hemm minn miegħu tallimt ħafna snajja li llum il-ġurnata intilfu wkoll bħal turġien tal-ġebel, xogħol tad-deffun u xogħlijiet oħra. Ħdimt Villa Gurġajn li tinsab Ħal Lija, ħdimt ukoll fuq il-Kappella ta' San Katald. Reċentament ukoll ħdimt il-koppla ta' rkuċ ifiss ta' Bormla dorta mid-deffun għax kien qed jidħol xi ilma fil-pittura. Id-deffun huwa rari li jsir fil-verità fejn ikun hemm bżonnijiet li jrid isir eżempju bħal fuq xi knisja, eċċetera eċċetera jew xi bjut. Eħe, b'mod tradizzjonali ma tantx għadu jsir. Qed jużaw materjali li jinġiebu minn barra apposta, però jien għadni naħdmu b'mod tradizzjonali li jinvolvi l-ġir, il-fuħħar u r-ramel u jitballat flimkien mal-proporzjon li jkun hemm bżonn. L-ewwel tagħmel it-torba li jkollok bżonn ippendilata jew bil-qlib sewwa, wara tballata sewwa u xxarrabha sewwa, ħalli tevita li inti jkollok xi qsim ġol-ġir li tkun ħa tapplika għal fuqu. Meta jgħaddi dan il-proċess kollu, mbagħad jibra il-proċess. L-ewwel tferrex il-ġir bil-porzjon imħallat mar-ramel, tibda tapplikah Fuq it-torba, wara tferrixlu l-fuħħar fuqu u jibda x-xogħol tal-proċess ta' tballit. Wara l-proċess ta' tballit, wara hemm taqbad tad-dieħ bil-kazzola kollu u tat-tieħ bil-plastik wara li tlestih. Tgħattih bil-plastik ħalli inti jkompli jagħqab bil-mod. Dak huwa waħda mir-raġuni li biex iżżommu jagħqab bil-mod. Meta nidħol ġo dar antika, l-ewwel ma nħoss emozzjoni, nibda nara x-xogħlijiet li jagħmlu ta' qabilna, x'ħa jgħiduli, fejn ħa nippreservaw u l-mod kif ħa naħdmu. Eħe, hija xi ħaġa emozzjonanti meta inti tidħol ġo dar qadima, meta wieħed jikkonserva l-affarijiet. M'hemmx kliem ieħor xi tgħid hu, jiġifieri konservazzjoni hija sabiħa ħafna. Ix-xogħol il-qadim mhux bħal meta inti taħdem ġobin il-ġdid. Tgħid tlajt fuq is-saqaf tal-konkos u bdejt taħdem ukoll fih il-periklu tiegħu, imma x-xogħol il-qadim tittieħu azzjoni iktar biex inti tara x'hemm u m'hemmx qabel, ġifieri tittamel Trid tanalizza x-xogħol kollu qabel tibda taħdem. Darba minnhom intraqat bil-bajla tal-krejn. Kelli għad bejn sbatax u tmintax-il sena. Waqajt ġo xaft fejn ksirt żewġ idejn u żewġ saqaj. U darb'oħra kont qiegħed fuq saqaf tax-xorok. Dan is-saqaf qisu f'daqqa waħda ħa n-nifs u inqata' letteralment it-travu. Minn mal-ħajt. Għaddejt minn ġożo s-soqfa, l-ewwel niżel l-ewwel saqaf, inżilt imżerżaq jiena, kif tajlt is-salt biex inqum waqa' s-saqaf l-ieħor ta' taħt u daħħalt ħadida rajtru minn hawnhekk, daħlet ġol masil ta' jdejja. Tibqa hekk isek eh, impressjonat u meta l-ewwel ħaġa llum il-ġurnata meta jiena nidħol ġo post qadim l-ewwel ma sirt nara is-soqfa sewwa u niċċekkjom qabel nibda naħdem għax da viżwalment ma kienx jidher ħażin is-saqaf li waqabija. Imma xorta ġara. Id-djar tagħna l-Maltin għandhom diversi elementi li huma tradizzjonali u li żviluppaw fil-gżejjer tagħna. Il-mod kif jinbnew u kif dawn ikunu mqassma huwa riflessjoni diretta ta' binjiet fuq gżira f'nofs il-Mediterran. Illum sfortunatament il-bini tad-djar tagħna intilef ħafna mill-elementi tradizzjonali tiegħu. Tara
bibien bl-arzella iwaqqgħuhom turġien tal-ġebel jitkissru jintremew. Dik hija ħasra kbira. Jiena nifhimha li kull binja li hija sabiħa u għandha ċertu valur u hija ta' preġju u ċertu xogħol Eħe, dik għandu b'mod awtomatiku għandu tittieħed azzjoni fuqha li ma jkomplix isir sfreġju bħal met isir.